masiku manharhu muganga cash only benefit laha u kumaka 50000 rand loko u chela hi 140 kasi loko u chela hi 120 u kuma 10000 rand ku kuma vuxokoxoko bana riqingho kumbe u whatsappa eka 064 755 5674 u nga ha kuma vuxokoxoko na le ka website ya vakhandle group co za kumbe u rhumela rungula eka email info at vakhandle group co za vakhandle group we are family

the channel that matters the most aku hambokwata yeyi walava awulavi yi ta siku bo ta wena i manimi amukela ka the only channel that matters to watch ya yeah. i le makumu a video leyi mi mi tiseriwa yona hi vakhandziyi group loko mi lava ku joyina vakhandziyi dial ku famba ka google fika wo type ku www dot vakhandziyi group dot co dot za kumbe u nga tirhisa this advert leyi ni yi tirhisaka ka tivhidiyo leti mi nga mi ti kumaka ka hinkwato ka tona hinkwato so i society ya kahle swinene and ta mi tisela details ta kahle ngopfu and how you can make money out of it

Hayi macimba lama famba mi twandlala lama mi kongonyini paka ndi bege fire nyamawu na yi repeata nyamawu wa ni twa ni vula live nyamawu va matsonga ni xoko va nga va va kwatini hi hlamba leyi a ni yi tirhisa swi nge tsakisi loko se swi ya fika ka ti-department leti a ni fanekele ni pfuneka ka tona va ku ri this person ma n'wi tsundzuka hi loyi a nga tshama endla swa so um swa matikhomelo ma so so matikhomelo ma mehe um a ni proud hi moho that is why i came here to apologize i came here to say south africa I am sorry please forgive me uh, the conduct leyi ni nga nyiketa ti-officers on duty uh, I regardless ka ku ri what did they say I regardless a ku what did they do but from the conduct leyi mina ni nga yi endla karhi yi voniwa aka video I am very very sorry there are things that vona va nga swi endla na ku swi vula kambe a mi swi vonangi ivi then ku ya ka voniwa swa mina hi swona swi nga na nkoka sweswaku leswi nga voniwa swona hi swo va vonaka swo swi nga na nandzu and na sweswiwani i'm here to say ku ri leswi nga mi nga swi vona hinkwaswo hi swoo swa rhongo swo swi nga tshamisekanga swa ku va ni tirhise marito ya tihlamba marito ya ku delela marito ya ku kombisa ku ri ni vavisekini a ti ri koho tindlela ta ni fanele ti tirhisini unfortunately loko a ni lo endla timfanelo ta le patwini leti vo tala hi hanyaka hi toho ta ku ve ri ku na coco na yini na yini Eh, leswi na swona nawu nga pfumeliki because nawu wu ri loko ku ri na lava lavaka ti-bribe yi kona number ra kona you can call the number ya ku va va kota ku helisa vukungundwani eka ti-department so unfortunately me lexi ni nga fika ni xi endla ni fike aka ti-officers ni ni ni ni nga vi loyi a ni fanele ve yena kambe leswi loyi a ni fanele va yena a ku ri ku va ni landzelela mi mithetho lowu a wu vula ku ri this is what I'm supposed to do so hi ku komisa aka aka the officer Doyoyo and, the, and his colleague I'm very sorry I apologize uh, um, let us decode uh, uh, Philani look a rhukatela them Traffic Copa, é, é, é, and why Gagash used that opportunity the way he used it, and why he wouldn't do the opposite. Right? So, number one, what is the decode? To decode i ku tlhantlha xi lexi nga complex lexi nga hlangana hlangana and then u xi endla xi va xihlamuseleka so what decoding that hi le ka mihlola i think episode 102 mina mina na n'wina so xa ku sungula we must deal with the root problem what is the root problem i hinkwenu ma traffic ma tiva ku loko o za u va vona hambi everything you know is in order va ta xopaxopa xilo va ze va xi kuma na xi xa unnecessary va ku hakelisa ntsundzuka this other day ku ri mehe mapapa mapapa a ni sure mara a hi na good will movie good will a khome biha good will is a passenger Se a va la ta n'wi khoma va n'wi khomela sweswo goodwill mbuyangwani i goodwill manganyi so um mara lucky enough kuma ku traffic cop leri ra pholisi leswa ma traffic a ku ri munhu wa Xitsonga se we had to reason with him ha swo yini na ma . they want va lava hi va khongela ma traffic wa swi twisisa va lava ku khongeriwa u fanele u va ncengancenga stuff like that ma vo hi leswi va nga hi xiswona vanhu lava so the root problem is the corrupt officials lava tirhaka mapatwini and the abuse that they use for swikhwama swa vona because alternatively loko wo ka u nga va busy.

leswaku na loko yi vona vhele yi hundza yi nga lavo ho chuha that's how powerful they are loko va lava wena they are only powerful when you are scared of them so point ya mina i ku these people are so corrupt and va gwajisa vanhu va abuser ti-drivers because va lava mali va lava ma twenty rand ma fifty rand and va rivala ku hinkwenu hi le ku hasileni Phephile a fambela na Mthimbane la ya ku a ya ku hasleni ya zama zama xin'we loko se a tlhela famba mali ya ku a tlhela a famba a yi pambula pambula yi ya n'wi helela mali muni Mthimbane hi ku la ku va phefemela ma one point five or so that's the point there phelani va n'wi tekele mthelo. for whatever reason it means Philani was not cooperating before a nghena ka live why Philani went live obvious ala ku va rhukatela he wanted to expose them and Philani was right to take that video mara swin'wana ta nghena maharahareni a sala ri one vana va na mhaka ku mutsoniwa loko za u vona i tiva i kota ku khoma foni ya live a wu nge vi mutsoniwa i tiva ku khoma foni ya live wena u tlharihini wa tiva.

it matters not ku va ku dyoherile or not since u nga va teka video u na evidence but let me tell you something mo mi nga swi tiviki ku na leswi vitaniwaka permissible evidence so swi nga endleka u teka video wena u u nga twananangi na mina u ni rhikhoda hi karhi hi vulavula swilo court yi nga fika yi swi dismisa yi ku yi nge swi tirhisi swilo leswi because loko u ni rhikhoda a wu twanangi na mina that is why munhu a nga ku rhikhoda ku endlisa swilo a suka a ya pota a hwile byi evidence a va nge swi tirhisi swilo sweswo because loko a rhikhoda a nga twanangi na wena so that evidence may not be allowed to work but the public is there to judge to see okay this happened but the law is the law so that video ya philana nga twanangi na munhu i teke video leyi a expose that guy a n'wi rhukatela that was wrong that was very stupid of philana but hina hi ku phenda ku tiva ku munhu a nga za mutwa ku na vuvabyi byo karhi a hi a hi na problem naswona ha n'wi tivi mara those people they abused him one way or the other they abused a va lava mali they wanted nothing but nyuku because after va va rhuketini they had all the reasons to arrest that guy

So loko a lo endla swin'wanyana a va ta tlhela va phinda va n'wi suspend futhi for three months nga ni muti wu three months ni yi kuma ku na va vutisa kokwa wena se a va tlhela va n'wi suspend for how many months for three months ku va a hlasela vatirhikuloni publicly so. right so mara he's using that you know gagashi is always on top of the game very relevant walava walava it has ku bomb so xin'wana lexi hi nga xi notisa hi live leyi ya philani i ku i byele maphorisa lama ku va leza va ku yewena that's the greatest thing ever so um, as i close this video but my my overall perspective to this thing Pilan was wrong. in everything he did comply those people like lota lobu va ku abusing just go open a case against them don't get them arrested let them compensate you for the abuse va nga ku nyika na mali a wu ta ya holeliwa yona a 17 get them arrested like each and every state thing that abuses you you can report it to the police station or you can go to the public protector Like there are offices man lomu nga swi tivi hi vutseni hi ta mi byela you can report them there are many ways to get them account to, to account so in a nutshell let us learn how these things operate hi tiva milawu ya hina hi tiva way to hold this one account mi nga rhukateli maphorisa for i ta kuma ku a wu ri right in all matters in all ways mara because u rhukatele in official ri hlonipha uniform philani i uniform ya hloniphiwa uniform ya hloniphiwa jamito mina mfanelo misavekani mina i'm out